מ'לעבט היינט אין א וועלט פון נסיונות, ווי מ'שטייט און ווי מ'גייט קלאפט מען זיך אן אין נסיונות, גייט אויף די גאס, עס איז דא נסיונות. מ'איז ביי זיך אין אפיס, מ'ארבעט אויף פרנסה, מ'דארף צוקומען צו טעקנאלעדזשי, איז ווייטער נסיונות. אבער אידן ווילן זיין ערליך, אידן זענען ערליך. און דאס אליינס אז איר הערט יעצט די ווערטער, דאס אליינס ווייזט אז ישראל קדושים הם. אבער די יצר הרע שלאפט נישט, און מ'דארף כסדר זוכן נייע מחשבה, און פרישע געדאנקען צו קענען נוצן קעגן דעם יצר הרע. פאר צענדליגע יאר צוריק האט זיך אפגעשפילט א מעשה אין ארץ ישראל, עס איז געווען צוויי גרופעס אראבער וואס האבן זיך געשלאגן צווישן זיך, און בסך די מלחמה האט איינער פון איין גרופע געווארפן א גרענעיד צו די אנדערע גרופע, און דער גרענעיד האט אויסגעפלאצט לעבן א יונגע אראבער פון זעכצן זיבעצן יאר מיטן נאמען יוסף, פארשטייט זיך מ'האט אים גלייך אריינגעפירט אין שפיטאל און זיי זאגן פאר די עלטערן די ביטערע נייעס אז דאס קינד איז אנגעפילט מיט קליינע שטיקלעך אייזן פון די באמבע. די אנדערע חלק גוף עלן זיי פראבירן צו ראטעווען, אבער די אויגן עלן זיי מוזן ארויסנעמען. פאר מ'איז געגאנגען דאס אויסצופירן איז אריינגעקומען א דאקטער, דאקטער טל האט ער געהייסן, און ער האט עס נישט אויסגעהאלטן א יונגער מענטש זאל בלייבן אן א אויגן זיין גאנץ לעבן, זאל נישט קענען זען, האט ער געזאגט ער גייט פראבירן צו טון וואס ער קען. ער האט אנגעפאנגען מיט די עבודה קשה, ער האט אנגעפאנגען מיט געדולד ארויסצונעמען שטיקל ביי שטיקל, אײַזן בײַ אײַזן, אַזױ האָט ער אָפּגעאַרבעט אַ טאָג, צװײ, ער האָט געענדיקט מיט אײן אױג, איז ער געגאַנגען צו דער צװײטע אױג, און אַזױ מיט מוראדיק איבערגעגעבנקײט און געטרײַשאַפֿט האָט ער געטאָן װאָס ער האָט געקענט, און װוּנדער איבער װוּנדער האָט ער געקענט זען. פֿאַרשטײט זיך, אַז צו דער שׂימחה איז געװען. איין לשער, וואס הייסט דער דאקטער האט אים ממש געגעבן די אויגן, ער האט אים געגעבן די גרעסטע מתנה ער זאל קענען זען, ער האט אים געראטעוועט פון זיין בלינד. ס'איז דורך אפאר יאר, אינצווישן האט אויסגעבראכן די אינטיפאדא, און דעם דאקטער טל האט מען איינגערוקט אין מיליטער אלס מיליטערישע דאקטער. ויהי היום מען רופט אים אז א סאלדאט איז פארוואונדעט געווארן, און ער לויפט אריבער דארטן אין א געוויסע דערפל, און ער הייבט אן צו באהאנדלען דעם סאלדאט, פלוצלינג הייבט ער אויף די אויגן און ער זעהט א גרופע אראבער קומען צו לויפן, זיי האבן דערשמעקט דא א פרישע קרבן, איינער פון זיי האלט א ריזיגע שטיין, אזוי א שטיין כדי להמית, דער דאקטער טל דערשרעקט זיך ער הייבט אויף זיינע אויגן און ער זעהט ווער האלט די שטיין נישט קיין צווייטער ווי דער יוסף, און ער גיבט א שריי יוסף! דער אראבער קוקט אים אן, דאקטער טל! ער טראכט א מינוט און ער זאגט, איים סארי דאקטער, ס'איז אנדערע צייטן יעצט, ס'איז אינטיפאדא, איך האב נישט קיין ברירה. ער הייבט אויף די שטיין, און מיט זיינע גאנצע כח האט ער עס געגעבן א ווארף אויפן דאקטער'ס קאפ, ער איז געפאלן אנקאנשעס, מ'האט אים אריינגעטראגן אינעם זעלבן שפיטאל, און ס'האט זיך אנגעפאנגען חדשים פון ביטערע יסורים און טערעפי, ער איז געווען פאראליזירט אויף די גאנצע רעכטע זייט. אבער מיט כוחות האט ער זיך געשלאגן, ביז נאך אפאר חדשים האט ער געקענט זיך אביסל באוועגן און אביסל רעדן, האט ער זיך אנגערופן, זאגט ער, איך בין טאקע דורך ביטערע יסורים יעצט, יעדע ריר איז מיר געווען ממש מיט שוועריקייטן, אבער, זאגט ער, וואס איז נאך מער געווען איז געווען די יסורי הנפש, די עמאושענעל פעין, אז כ'האב געוואוסט אז איך האב פאר אים געגעבן די אויגן, איך האב אים געראטעוועט זיין בלינדקייט און דאס איז וואס ער האט מיך צוריק געטון. טייערע אידן, פאר אונז גייען באנוצן די אויגן, לאמיר אריינטראכטן, גיימיר זיין אזוי ווי דער יוסף און נוצן חס ושלום אונזערע אויגן וואס דער רבונו של עולם ברוב רחמיו וחסדיו האט אונז געשאנקען און אונז גיימיר דאס חס ושלום נוצן קעגן די רבונו של עולם?